ka Khrihfabu tete ka zoh lengmang ve tikah zeidah kan piahtana a si i hmailei ah kan ralrin lo a si ahcun Khrihfabu caah problem taktak a si kho dingmi cu zeidah a si ti ahcun hruaitu nih kan hruaimi hna an duhnak zulpiak peng kha si. An ngam khawh nakhnga dingah hmailei i an rat ṭhan te hnga ding ah ti bantukin sipuayi bantukin markering bantukin an duhnak zulhpiak peng i an lungton khawh peng i zuam kha hruaitu nih caan tampi ah kan i zuam tawn mino i hruainak zongah Khrihfabu kan i hruainak zongah nihin ni ah Khrihfabu kan i hruainak mino kan i hruainak zongah ṭih a nung ngaimi pakhat cu zeidah a si ti ahcun entertainment ka timi hi si Entertainment timi lenglei in i nuamhnak, chunglei thlennak taktak um ṭung loin a lenglei cawlcanghnak, a lenglei huap in buailulh, cawlcangh luk i chunglei taktak ah Khrih rak ngeih ṭung lo, Pathian dawtnak rak tinco ṭung lo, Pathian thlarau zawn nih hmunhma rak lak ṭung lo. Roma ngan hlehnihnak zawn ah cun Pathian nih tindah ti? Nan nunnak cu a chunglei in Pathian nih in thleng hna seh ti. i minung cu ai rawkmi kan si sualnak ruangah ai rawkmi kan si kan lungthin ai rawk kan khuaruahnak ai rawk cucaah cun ser a haumi kan si i Pathian nih thawhthannak in a kan sermi kan si Jesuh Khrih a thahmi le Jesuh Khrih a thawhter ṭhan cangmi zumtu hna kan si culawng hmanh si loin vawlei kan nun chung vialte ah sersiam a haumi kan si remh a haumi kan si transform a haumi kan si Sihmanhsehlaw kha transformation taktak timi thlennak focus loin cu si lo si le thlennak taktak um loin a lenglei in entertainment sawsawh lawng in kan cawlcangh tik le kan ṭhutter tikah caan sau deuh a rauh hnu ahcun kan nunnak hi he zeitin kan ti lai kan nunnak a vaivuan ṭhan lengmang dirhmun fek tein kan ngei lo Cucaah cun kan ralrin a hau ti kha pakhatnak ah van chim ka duh. Atu Lai Khrihfabu boruak kan chim si ahcun barbecue tuah te hna ah mino tor in kan chuak, member tor in kan chuak, nuamhnak lei he ai pehtlaimi ahcun sport lei he pehtlai in volleyball bank ah pingpong bank ah a lenglei cawlcanghnak chung le thlennak um loin a lenglei cawlcanghnak te bantuk ah khan cun kan huam taktak bawlung chuihnak ah siseh picnic kal ah siseh hawi he nuam ngai in motor cungah te pau seh hla i sak pah i ngaih pah hmaan i thlak pah capo hna saih pah i a lenglei in nuamhnak he kar kan hlan ahcun minung tam ngai kan chuak sihmanhsehlaw thlacamnak van hri hna u sih law Khrihfabu bun i thlacamnak zan van hri hna u sih law zei dangdang program um loin thlacamnak lawng bak hri u sih law minung zeizat dah kan chuak hnga nihin ni zan ah Khrihfabu member nih kan Khrihfabu na thlacamnak zan ah naruk ni maw si kan ngaih tawn. Pastor le chairman lo hna an chuah caan um. Sihmanhsehlaw kanmah kan i miaknak ding kan i ṭhathnemnak ding a simi thil ah khan cun inn khat te zong kan chuak men la. Makhakha ka van chim duhmi cu si. Sipuai timi lungput kan lungthin chungah Khrihfabu le zumtu hna kan lungput ah a lut timi cu Cun Bible study, Bible cawnnak van ti u sih law mitlawm te lawng kan chuak fawn la. Atu zong kan mino zong Bawipa nih kan dawt. Hla cawnnak ahcun kan tam ngai a ṭha tuk Pathian zong ka thangṭhat tuk. Hla cawn hi a biapi tukmi si. Mino kan hawikomhnak zongah a ṭha. Khrihfabu ca zongah thazaang nan la i kan i funtomnak zongah a ṭha tuk. Sihmanhsehlaw hla kan cawn bantukin Bible study tuahnak ah chuak u sih. Pathian kan thangthatnak ah chuak usih. Voidang zaan mino pumhnak kan tuah tikah mino kan tlawm tuk. Hlacawn ahcun vung kan chuak. Hlacawnnak ah khan nun thlennak taktak caan tampi cu rak um lo. Cucaah cun a lenglei kan cawlcanghnak lawng a rit lo in kan chunglei taktak thlennak a kan pe khotu Jesuh Khrih a kan neihniamter dohtu Jesuh Khrih nun ziaza dawh in a kan thlengtu thil ah thazaang kan chuah doh ding le caan kan pek doh dingmi hi ka chim duhmi si. Roulhnak ah van chim than usih. Roulhnak program van hri usih law minung zetdah kan chuak hnga. Zan khuadei thlacam van hri usih law va zetdah kan chuak hnga. Jesuh Khrih kha zan khuadei te Pathian sinah thla cam a ti. Zan khuadei thlacamnak van hri usih. Zinglei ah homeless rawl pek ah zinglei pali ah kan tho tawn. Tlacawnnak ah cun pulpit kan khat. Zingka pali i dong thong ah kal i homeless pawl rawl pek ah cun kutdong khiah khawh zate kan si. Ka chim duhnak cu zeidah si ka ti si ahcun Jesuh Khrih hnu kan zulhnak ah kanmah lei i miaknak a um lo ah khan cun kan fuam lo. Kan tuahmi program ah kanmah lei in a miak kan hmuhnak ding, kan i nuamhnak ding, a kan ṭhathnempi dingmi a si lomi thil ah khan cun kan fuam lo. Mitku cim tein ihnak kha kan duh deuh. inn chungah kan solfa cungah zalong tein Netflix hna i zoh i um kha kan huam deuh zalong tein Facebook hna kau kha kan duh deuh sihmanhsehlaw kan ṭhutnak in dir i chuah i motor i mong i biakinn ah thlacam rawl ulh le Pathian bia cawn le Pathian thangṭhat le biak cu kan huam tawn lo Sihmanhsehlaw kan i ṭhathnempi dingmi simi sipuai i lei lungput in kan miaknak ding a si ahkhan cun tlaih khawh kan si fawn hoi ṭung lo. Mah cucu ṭih a nung taktakmi si ni ni caan ah zumtu kan nunnak zongah ṭih a nung i Khrihfabu kan cawlcanghnak le kan ṭhut dirnak zongah ṭih a nung taktakmi si. Kan biakinn hi hmailei ah gym ah kan thlen ve sual lai ti hi ka phang taktak. Laimi Khrihfabu tu kan biakinn hi gym ah kan thlen thluahmah. Basketball kun kan tuah, pingpong bengnak kan tuah, tenis tuknak kan tuah. Khrihfabu cu zeidah a dir hnawhchan timi dok kan fian bak lo cu chai kho tampi cu. Sport sport gym kan tuah duh ahcun membership la kho si ko cu tennis na tuk hau lo Khrihfabu ah inn leng ah free va tuk khawh si. Tehni tuknak ah cun tampi kan chuak te lai. Volleyball backnak ah tampi kan chuak te lai. Basketball backnak ah tampi kan chuak te lai. Sihmanhsehlaw Khrihfabu nih mission kan thlahmi pawl caah thla kan cam la ti usih law ahohmanh kan chuak la lo. Cucaah zeidah a cang? Khrihfabu cu entertainment tuahnak ah ai cang. Minung hi auhnak i sawmnak, a lenglei huap in cawlcanghnak ah, i funtomnak sawsawh social ah ai cang cang Khrihfabu kha. Biaknak worship a si ti lo. Kha bantuk in Khrihfabu caan sau dawh a kalmi an hmun bal lo America Khrihfabu an tuanbia kan zoh hna tikah an thi ṭhan peng caan zeimawzat chung cu an i nuam ngai ko an tui ngai ko an ṭhawng ngai ko sihmanhsehlaw an chungril taktak ah biatak a um lo ruangah an chungril taktak kha an foundation taktak kha Jesuh le Pathian bia amah bia taktak a si lo ruangah sau an nguh lo America mino tampi zong study an tuahmi hna, Burna nih research an tuahmi hna ah va zoh ve u law high school an kai dih cun mino tam tuk an vaivuan cu. Mino tam tuk an vaivuan, biakinn an rak phanh ti lo. Zei ruangah? Biakinn an um lio caan te khan pei Pathian bia khat tein an tuh hna lo cu. Pathian biatak pei an hngalhter hna lo cu. An i nuamhnak sawhsawh menmen an cawlcanghpi hna. An duhnak poah an zulh hna. An ngamnak ding si poah cun tiin caan sau deuh rauh hnu ahcun an vaivuan ṭhan lengmang cu bantuk cu lai khrihfabu kan si ve te la ti hi ka phan taktak mi si zeiruangah kan ti si ahcun kannih laimi cu mitlawmte kan si America ram ah chimawk hmanh kan tlak lo miphun pakhat hmanh ah cozah nih a kan tat manh rih lo mitlawmte kan si America ram kan theih bantuk zeitluk in dah mipem kan tam miphun kan a cawh biaknak hei tam ning cu chin chap ahcun tu ah hin Khrihfa biaknak hi zeiah an rel lo chin lengmang. Post Christianity hmanh si ti loin anti-Christianity timi chan ah kan phan. Khrihfa chan hi a luan cang timi lawng si loin Khrihfa timi hi a doh a ralmi chan ah do kan phak cang cu. Sianginn ah kan zumhnak kong he pehtlai in a kan nek a kan nihsawh. Gas Not Dead timi video khi zeiruang dah khi video te khi an tuah kan zumhnak defen an tuahnak video a si zeiruang ah dah an tuah kan ti si ahcun an tialmi ca kan rel si ahcun university le khaw ah zumhnak kanmah Khrihfa zumhnak a ngeimi pawl nek le zomhtei a tongmi fa kan fa le an tam tuk cucacun kan zumhnak dirkamhnak ah hi video kan chuahmi si an ti la Cu bantuk dirhmun ah kan phan. Cucaah cun Pathian biatak ah fek tein the foundation kan thlak lo i mino cawlcanghnak ah Khrihfabu cawlcanghnak kip ah Pathian biatak ah foundation tha tein kan thlak lo si ahcun kan hmun kho aa lo. America ram ah tam tuk an thi.